Vawiin hi ni sawm pahnih thla sarih sang hnihsuh hnih panga a ni a buatsaihtu MS Collection. June ni sawm pahnih a Air India thlawna London pan tur Ahmedabad a a tlak chhan chhuina ah fuel line a in off tih dar lan a ni. Air India thlawna Boeing Dreamliner seven eight seven eight June ni sawm pahnih a chhesual ah khan mi chuang zahnih sawmli pakhat zing ah zahnih sawmli an thi a, A tlakna hostel leh a chhehvela mihring awm mi sawmhnih thi tel bawkin kha chhiatna rapthlak tak thlengah khan mi zahnih sawmruk an thi a ni. Chhiatna thlen chhan chungchang chhuina report hmasa ber chu Aircraft Accident Investigation Bureau chuan a ti chhuak a, he report hi phek sawm panga a chhah a ni. Report ah chuan boruaka an kan tawh hnuah engine a fuel kalna switch chu cut off a nih tih tarlan a ni. Cockpit voice recording ah chuan pilot pahnih te inbiakna hnuhnung ber pakhatin, Engvain nge i cut off a? a ti a, pakhatin, Ka cut off lo, a ti bawk a. Hete chunga thil lang chiang ta chu engine pahnih chawmna fuel line control tu switch chu a in off niin a lang ta a ni. Black box atanga a lan danin switch pahnih te hi run position ah dah let niin engine pakhatah chuan recovery sign a awm a, engine pakhat zawkah chuan recovery sign a awm lo a ni. Hetianga fuel control switch pahnih cut off position a awm chhan hi eng nge ni ta ang? Khawl lam fel lo nge, software lam nge, mihring tih dik lo ni ang tih chu zawhna la awm thei a ni a, he report tlangzarh hi chu Preliminary report mai a la ni a, thlasawm pahniha a chhan chiang zawk report tih chhuah theih beisei a ni. He thlawhna thlawh chhuah hma hian hnathawktu leh pilot pahnih te hi en fiah vek an ni a, thlawhna khal turin an in fit vek a, an thlawhna thlawh hmain chawlhah damna hun an nei tha tawk a, fuel sample lak pawh en fiah niin a tha a, khawawm dan a tha a, sava sut tur a awm lo bawk a ni. Kum sangkhat zakua sawmriat vel khan Delta Airlines INC pilot pawhin engine-a fuel pek luhna switch kha a lo off palh tawh a. Mahse, vansang an awm lai ni vangin a engine chu an ti nung leh hman hlauh a, chhiatna thleng hman lo niin an sawi a ni. Mizo National Front General Headquarters Press Release, MNF chuan Myanmar-a zofate inremna nei turin a chah. Mizo National Front chuan Myanmar-a sipai tha chakna hmanga um chhuah leh net chep kar a awm mek, Zofati kara inhriat thiam lohna awm chu pawi a tiin an inngaihlohna avanga an inkara beihna nasa tak thleng chu titawp ni se a duh takzet a ni. In hriat thiam lohna avanga u leh nau inbaina thleng mek chu thiam zawk ni in chuh tawn lova in phah hniam zawk na rilru pu ve ve a. In remna tuan ting nei leh turin Zofa te, din chhuah hlava bei mek tu te bei let zawk turin lungrualna dawhkan kil dun turin mnf chuan a ngen tak meuh meuh a ni. Myanmar ram buai avang hian Zofa tam tak Mizoram ah rawn tlan lut in thei ang tawk tawk a lo tuam hlawm in an tan Zoram mipui in tuam hlawm hna an lo thawk a ni a. Hetiang a duhsakna tin reng nen a tuam hlawm a nih mek lai kar a an zing a inhria thiam lo na thleng a thiam zawk ni in chu avang a thisen luang leh nunna chan an awm chu Zoram mipui te rilru tin a zual tu a nih zia hria a. In pumkhatna nena hma lam pan zawk tawh se, mnf chuan a duh tak zet a. In ngaihtlang taka an awm tawhna tura Zofate tawngtaina chhanna atan ngaihtuahna fim hmang tur ni thuai turin a ngen tak meuh meuh a ni. Zofate hian kiltinah kan awmna hmun theuhah kan hnam ram leh tana rinawm mahni unaute hmangaihtu nih kan zirtlang theuh a tul tak zet a, U Naukara inngaihlohna thleng thin chu kan hma lama Zofate dinchhuah hlautute lawm zawng leh an chaw tui ber a ni tih hria a, kiltina Zofate chu inpumkhatna lam hawia theitawp chhuah vek turin mnf chuan a ngennawn leh bawk a ni. Vai an huangtau ta lutuk mzp Ni sawm pakhat thla sarih sang ni sawmhnih panga chu hnu darkhat khan MZP General Headquarters Executive an thu khawm a, Mizoram chhunga hnam dang, vai, huangtau ta lutuk chungchang leh pawl chhung thil pawimawh hrang hrang te an rel. Meeting chuan Mizoram huam chhunga hnam dang, vai, mistiri leh diklo taka Mizo hming hawha sumdawngte chu a tul anga dap chhuakah hmalak an rel a, Tunlaia vai mistiri te hnathawh dan zirchianna neia contractor ang maia hnathawh an tum leh a chhawrtute duh dan aia hnam dangte duh dan Mizo mipuite'n kan zawm dual dual mai hi tihtawp a nih theih nan hma lak ni se an ti. Meeting chuan July ni sawm paruk sang hnih sum hnih panga nilai nia neih tur MZP rorelna sang ber dawttu Federal Council setting vawisawmnga pakuana agenda tan heng a hnuaia tarlan te hi a pawm. Pakhatna, Sairang thleng rel a lo luh dawn avangin Mizoram chhunga rel tlanna kawng zawng zawnga ILP checkpoint siam a nih theih nan MZP in hma la rawh se. Pahnihna, NHIDCL hnathawh hi a that tawk loh thin avangin MZP in a that zawk theih nan hma la rawh se. Pathumna, Zofa ti hnam, Inkhawmpui lian, Zofest, hi kum sang hnih sawmhnih paruka nei ni leh rawh se. Model venga garage tikang tute man tawh drugs addict nia hriat an ni. Ni sawm pakhat sang hnih sawmhnih panga tukin Darli vel khan model veng Presbyterian Kohhran Pavalai pawl garage a kanga ṭhelh tumin theihtawp chhuah mahse two wheeler panga leh car pakhat a kang chhia. A tikkangtu mi pahnih man a ni tawh. Zalen thudawn danin garage tikangtute hi vawiinchhun dar sawm pahnih vel khan man an ni a, mipa pahnih niin drugs addict ve ve nia hriat an ni. An petrol ruk tumin garage hi an tikang ta ni a rin a ni. Police ten chhui zui mek an la nei avangin an hming tar lan a la rem rih lo. Inchhanchhuahna hmanrua chi hrang hrang DMR-in a sim chhuak. Directorate of Disaster Management and Rehabilitation Conference Hall chawnpuia Disaster Management and Rehabilitation Department hmalak naihin, vuiin khan khuarel chhiatna a lo thlen thut a, hman tur Search and Rescue Equipments inchhanchhuahna hmanrua chi hrang hrang semchhuahna hun hman a ni. Disaster Management and Rehabilitation Minister Professor Lalnilawma chuan Search and Rescue Equipment te semchhuah hi a hmanpui a, Mizoram chhunga District Disaster Management Authority, Deputy Commissioner's Office hrang hrang te, MAP leh IR Battalion hrang hranga State Disaster Response Force te, Village Disaster Management Committee te leh NGO hrang hrang, YMA, MTP te hnenah semchhuah a ni. Khuarel chhiarna chi hrang hrang a lo thlen thut a, hman tangkai tur hmanrua chi sawmhnih pali leh ral khel dar Sailen lian chi sawm pahnih leh Sailen te sawmriat pasarih sem chhuah niin heng hmanrua sem chhuah te hi a bikin tui tla chhan chhuahna leh a zawnna kawnga hman tur te khampang leh inchhawng sang atanga inchhan chhuahna tur hmanrua te an ni. Heng bakah hian Indian Red Cross Society, Mizoram State Branch te an Disaster Management and Rehabilitation Department hnenah blanket zathum an hlan chu Champhai District a hman turin sem chhuah nghal a ni bawk. DMR Deputy Director K Lalbiakfela chuan vawiina sem chhuah Search and Rescue Equipsment chungchangah report a pe a, lei min laka inven dan tih thupui hmanga Reels video tawi insiamsiakna result puan niin lawmman sem nghal a ni a. Lawmman pakhatna dawngtu chu SPF one fifty X kan hrilh niin pahnihna dawngtu chu Limen Branch KTP an ni a. Pathumna dawngtu hi Cham Lianzuala Mission Veng a ni. Mi pariat hnenah consolation prize pek an ni bawk. Myanmar Chin raltlan hoin New Delhi-a UNCHR office kawtah lungawi lohna an lantir chu ni nga a ni ta. July ni sawm pakhat sanghnih sawmhnih panga India ram khawpui New Delhi-a United Nation High Commissioner for Refugee office kawtah Chin raltlan ten July ni sarih chunga lungawi lohna lantirin pungkhawmna hun an neih chu vawiin July ni sawm pakhat ni thleng pawh hian an la chhunzawm zel a. hetianga lungawi lohna an lantir hi a ni ngan a a ni ta a ni. Chin Raltlante'n UNHCR India Office kawta lungawi lohna an lantir chhan chu Chin refugee te UNHRC-in refugee an nihna a hriatpui duh lo vang leh refugee ID card an pek chhuah duh tlat lo vanga lungawi lo an ni a. Chumi kar nan chuan hetiang hian UNHRC Office kawtah lungawi lohna an lantir ta a ni. UNHRC office kawta raltlante'n lungawi lohna lantir pungkhawmte hi Chin Refugee Committee kaihruaina hnuaia buatsaih a ni. Zanrainawi David Sailo social media thiltihtheihna a hrechiang tur ber chu tun sawrkar hi a ni. Kum Sanghnih sawmhnih pathum inthlan dawnah Facebook leh YouTube lama thuchhuah tam zawk kha kan la hriat ka ring. Trump hmasa huam tel lovin social media hian general election-ah hmun a chang thuk lutuk hman lo. Mahse, intla hnuhnung berah erawh social media power kha kan hmang tangkai takzet a ni. Congress khan NLUP nuai khat intiamna an tlinpui kha an tlakpui a, MNF-in nuai thum an tlinpui kha an tlakpui bawk. Zpm hian social media hmanga an tlinna hi social media hmang bawkin an tlakpui thei a, kum sawm tin zawn ziah ministry kha kum nga ah a tlak thei tih Zoram hian a hre tawh. Khaimah aw. Inthlan dawn kha youtube lama content a bazar zirna in lian leh puipuiin khawmna hrang hrangah eng party nge sorkara i rin tih zawhna kha a chhang chiang fak ngam reng reng khan tun tum chu zpm en chhin ang an ti fur a, zpm rinna chang hre lo kha chu changkang lo riaua ngaihna a ni hial hman. Facebook lama la ni se zpm fakna deuh kha chuan fak leh comment an hlawh a, sorkar hnathawk Zah pawh dawn lo khawp a, sawrkar ve se titu khan Facebook post pawh an comment piap piap ngam a, neutral a kan hriat chian te an ngawi thei hek lo. An chet hlekna post ka chu hmar thlechhia ang maiin a tleh hum hum mai a nih kha. Tunah kum hnih liam chauhah khang hun kan lungdum ngawih ngawih tu te thuneihna hnuaia an chet lakna hlek post a awm chu nui khiseng chhunga react leh darkar fe hnuah pawh comment a awm ngai mang tawh lo hi thir chian chuan kum sawm lal tawh mipuiin an hniah hle hlui an paih thlak tak te rim kha a nam tan nghal der a nih hi. Tlak chham an nei a, strategy dang an mamawh a, mi bei vak ngai lo hian dinhmun chhe tak chawr chhuak tawh lo hial tura an ding thei tih a lang reng mai. Zpm thlin a vawrh tlin. Tun hnua engtin maw an tin thei zawk le, kan tih he haw hi a kat nuk tan tawh. Sumtuak pawh ni se, Trump liam ta ah khan kam rula a lar hle a, mahse kam rula tak tak hna hmu thei. A hminga sorkar hnathawha sorkar lama thu ve tak mai kha chu chuti takin a hlawk miah lo an ti. Anih chuan mimal emaw party emaw teltu an awm chiang ang. Tun sorkar kum hnih liam lekah hian New Kam Rule-a a rawn inlar a, mla-a campaign sian so chu a phu hruk chiang tuihin a rinawm a. Mahse, vuin thlenga amah mai ni lo, a nupui hming thlenga hna hraw tak tak an hmu zawih zawih mai hi contractor pawh ni se, amah hma khua pawh a ngai hlek lo tihna a ni zawk. Party sumtuakna pawh ni se, heti zawih zawia mimal pakhat hming ti tlur tlur lo hian tihdang kawng a awm lo mi? Dik lo kan tihpui em em lova a nalh lo kan ti. Clip na. Tun Ministry ah hian Minister pali te RC, RV hi an chanvo pui ber chhuhsak a hun tawh, tuah tawh tak zet zet an awm a, han ring ve teh u. Anni pali hian zpm sorkar hi an hnuk hniam tawh tak zet. Advisor to CM ah hian Minister ni zawk se tih hi tlangkam a ni mek tawh, han sawi ve fak fak teh u. CNDF ten rih khaw dar chhuah san nimin khan tiau ah silai a puak mi pakhat a thi. Kan hriat theuh angin July ninga sang hnih sawmhnih panga khan Zokhawthar, Ralehlam, Burma ram tiau khawmawi leh. Rihkhawdar ah inkahna thleng in CDF, CNA te an awp mek. Rihkhawdar leh tiau khawimawi te chu CNDF te an la in an awp zui a. CNF, CDF flag te chu la thla in CNDF flag an tar a. CNDF flag hi erawh nikhat bak an tar zui lo niin sawi a ni. July ninga inkahna ah khan mi pali an thi niin sawi a ni a. Ṭiau lui hleuhkai tum mi pakhat a tla hlum bawk. Vawiin ni thleng hian Ṭiau luia tla ruang hi hmuh a la ni lo va, vawiin hi ruang Johnny ni sa rihna niin Ṭiau lui kam phai zauah vawiin chhun dar khat khan khawtlang anga tui tla zawn kharna hun hman a ni a. Zokhawthara an inluahnaah kharna hun serh hman leh a ni bawk. Nimin zing dar sawm vel khan Tiau Khawmawii lamah silai puak ri a awm a, inkahna thleng leh turah mi tam takin an ngai a, an ral khel hman viau a, tum hnih a puah thawr thawr bak chu silai a puak zui lo. Hetih lai hian tui chir khawmi nih a hriat mipa pakhat uniform ha lo chu Kahlum nih a hriat a ni a, a ruang hi tui chirh lamah lak niin thu dawn a ni. Tiau khawmawi leh rihkhaw dar ralthuam nena beia awp zuitu CNDF te chuan ni ruk zet an awp hnuah nizan atang khan khawmawi leh rihkhaw dar hi an chhuahsan nih a hriat a ni a. Tukin lamah rihkhaw dar leh tiau khawmawia CNA te rawn lutin heng khaw pahniha hian Chin National Flag an zar leh ta a ni. July nenga inkahna avanga Zokhua Thara tlanchhiate hi he chanchin ziah lai thleng hian let an la awm lo va, nunau leh mipui tan a him tawk a ni tih an chian hnuah let tura thupek an nih thuai erawh beiseina nen an thlir mek niin thudawnna chuan a sawi. Awle, ka tih zawng kha MS Collection atanga kan rawn tihchhuah theih te chu a ni e.